ס'איז דא א שיחה פונעם רעבן פון שווער בנוגע צו א ענין פון מרגלית און בנוגע צו ענין פון גחלים, וואס ער האט דעמאלט מבאר געווען אז מרגלית געפינען זיך אויפן דעק פון ים, און אזוי אויך גחלים כלים געפינען זיך במעבה האדמה, און די סדר איז אז מ'דארף זיך אראפלאזן אין ים און א זי יחוד אין מעבי האדמה און פון דארטן ארויסקריגן די גחלים וואס זיי ווארעמען און זיי מאכן ליכטיג און א זי יחוד ארויסקריגן די מרגליות פון דעק פון ים און האט דעמאלט מסביר געווען אז די ארבעטער האבן אן אנפירער וואס ער מאכט דעם גאנצן סדר און תוכנית וויאזוי מען זאל גראבן במעבה האדמה און וויאזוי מען זאל זיך אראפלאזן, און על דרך זה אויכעט וויאזוי מען זאל זיך אראפלאזן אויפן אין ים אויף ארויסקריגן די מרגלית. און אויף דעם אנפירער קען מען זיך פארלאזן אזוי דער רבי האט דעמאלט געזאגט אין דער שיחה, נאר וואדער מען דארף אז די ארבעטער די וואס לאזן זיך אראפ אויף צוליב ארויסקריגן די גחלים מיט די מרגלית זאלן אלץ אויספירן פונקטליך ווי דער אנפירער האט זיי אנגעוויזן. דערנאך האט ער מוסיף ומסיים געווען, הדאס איז בהנוגע צו דער אבידה, מען דארף אבער האבן, זייענדיג במעבר האדמה און בתוך הים, דארף מען אבער האבן דעם רוח חיים, וואס דאס קומט דורך דער רוח וואס ער פארבינדט זיך מיטן אוויר וואס ער געפינט זיך על גבי על פני הים ועל פני האדמה דורך פארשידענע אופנים אבער אין דערויף קען ער זיך ניט פארלאזן אט דאס וואס דער אנפירער האט רוח חיים, יעדער ארבעטער אליין דארף שטיין אין א פארבינדונג מיט דעם רוח חיים שעל פני האדמה ושעל פני הים, און האט מסיים געווען און מבאר געווען אז מבאר זיין דעם נמשל פארשטייט דאך יעדערער אז אין חסידות איז דער ענין הגחלין וואס דאס ווארעמט און דאס מאכט ליכטיג. וואס דער ענין וואס מען זאגט אז מען דארף האבן דעם קישור מיט רוח חיים איז דאס ווי ס'האט זיך גערעדט שבת און ווי דער רבי האט דעמאלט מרמז געווען אז דער נמשל למובן איז דאס איז פארשטאנדיג אז נישט ווי די שיטה איז פון צדיק באמונתו יחיה אויף א גענוג אז ער זאל האבן אמונה און אלע איבעריגע עניינים ווי איז צדיק וועט ער דער צדיק הדור וועט ער מחיה זיין נאר מען דארף אליין הארעווען אין לימוד החסידות און דער לימוד דארף זיין דער לימוד המביא לידי מעשה בכל הענינים וואס חסידות פאדערט אויף אין דעם בחין בהנוגע למחשבה דיבור ומעשה בחייו היום יומי. דער חילוק פון גחלים און מרגלית איז, ווי דער רבי האט מבאר געווען אין דער שיחה דער ענין פון גחלים, אז דאס איז א יענין וואס ווארעמט און מאכט ליכטיג, וואס אט דאס באשטייט זיך דער גאנצער ענין החיים, איז חיים איז זיך פארבונדן מיט חן, וואס דאס איז היפך הקרירות, קרירות איז זיך דער ענין פון מיתה רחמנא ליצלן, דער סימן פון חיים איז איז דאס דער ענין פון חן פון ווארעמקייט. וכידוע דאריכות הביאור וחסידות איז מבאר בכמה מקומות אז ערגער פון אלס איז בשעת ס'דא דער ענין הקרירות און ער איז נאך מוסיף א גחלים האבן צוויי זאכן ניט נאר ס'ווארעמט נאר דאס מאכט נאך ליכטיג כאחד ס'קאן זיך זיין א לעבעדיגע זאך און על דרך פין חיי הבהמה אז ער טוט אלס עניינים וואס בטבע איז דאס ביי אים.

און חסידות איז דאס מסביר און מבאר אז מען דארף דאס אנווארעמען און מען דארף דאס ליכטיג מאכן כדי ס'זאל זיין די אבידה מעשים להציבו והרצון העליון וואס דאס איז אן אבידה פון לשון עיבוד ערות טון היפך הטבע די אבידה בכל מאידיך וואס דאמאלט דעמאלט ווערט מען אנגערופן אין גמרא עשרים רצונות של מקום מה שאין כן אניטא זי ווערט עס אנגערופן אין נעשים ברצונו של מקום חוץ ס'דא בכל לבבכם ובכל נפשכם וואס דאס איז אויך א גמרא אין נגלה דתורה אין ברכות. ואזוי קומט מען אבער צו די עבודה בפועל אז ער זאל זיך ניט באגנוגענען מיט זיין תורה ומצוות וואס כל ימיו ממולאים בזה, און זאל מאנען ביי זיך נאך אן אבידה פון בכל מאידך וואס פעלט אים אן די רוף, איז אויף די רוף זאגט מען אז דאס דארף מען גראבן אין מעיבי האדמה על דרך כ א על דרך פון די תורה פון בעל שם טוב אויף כי תהיה אתם ארץ חפץ, אז די יעדע ריד איז אן ארץ חפץ אין וועלכע ס'איז באהאלטן עצות און א יבול גדול ביותר, וואס כדי צוצוקומען אהין צו דארפן דאס גראבן כמעט מעינים תחפשנה, און ווי אר'ן מבאר אין תניא אויפן ענין ווייל דאס איז דער ענין פון עצה יראת שמים צו וועלכן מ'קען צוקומען דווקא על ידי יגיעה, וואס אט דאס איז דער כללות הענין וואס מ'דארף גראבן במעבה האדמה.

און זאל ווערן ליכטיג ביי זיך און אין די ד' אמות און חלקי בעולם, ביז וואנעט אז ס'עט ווערן אן אבידה כי דבעי כמאן דבעי למעביד אז איז אזי עביד. וואס דאס ווערט דורך דערויף וואס אין פעיל ממש האט מען טאקע א קביעות בכל יום אין לימוד החסידות און אין לימוד הנגלה, און מ'איז ניט יצא דערמיט פון די שיעורים פון כיתות וואס דאס איז שוין געווארן א הרגל נעשה טבע, במילא איז אין דרוף ניטא דער ענין פון א עבד אש אלקים, דאס אשר ל ע עבדי און אף על פי כן מוז ער היטן כיתות, נאר מען מאנט טאקע ער זאל אין פועל ממש ענטפערן עפענען א קונטרס צו א מיימר צו א ספר און זאל טאקע אליין לערנען און הארעווען ביז וואנעט אז ער עט פילן א דערפילן ביי זיך אז ער עט געהארעוועט אויף פארשטיין אט דעם מיימר כאטש אפילו ער קאן אזויפיל און אזויפיל מיימרים און קאן זיי בעל פה און איז אויך זיי חוזר ברבים און האט הנחות וכו' וכו' און לולא זאת פעלט דער קישור מיטן רוח חיים במילא קאן מען פארבלאנדזשען און מען ווייס ניט וואס דערפון איז זיין דער סעיף ווי דער רבי זאל געזאגט דער לשון אין די שיחה דער לשון נפל און ס'קיין אנדער עצה דערצו ניטא, אז אין פעיל ממש האט דאס וואס ער האט געלערנט כל ימיו איז אף על פי כן אז ס'קומט א נייער טאג, חדשים לבקרים איז דער ציווי מחדש, נאכאמאל זיך זעצן לערנען ניט קוקנדיג וואס ער האט א רכוש עצום, אזויפיל און אזויפיל אין נגלה אזויפיל און אזויפיל אין חסידות. און דער עיקר איז אז מען זאל וויסן זיין ווי דער רבי האט איבערגעגעבן פון ר' נשמתינו אז ס'דארף זיין תפארת דפלחא אז דאס מיינט מען טאקע אים אליין ניט א זון און ניט אן איידעם און ניט אן אייניקל און ניט זיין באלעבאסטע טאקע אים אליין.